Mat dësem Covid-Gesetz sollen also elo d'Schoulen nees opgoen, den net essentielle Commerce nees Geschäfter maachen an d'Leit dierfen och nees gemeinsam a Gruppe vu bis zu 10 Persounen zesumme Sport maachen. Alles Saachen, déi bis elo verbuede waren. Trotzdeem huet d'Gesondheetsministesch an hirer Pressekonferenz betount, datt et sech heibai net ëm Oplockerunge géif handelen an d'Situatioun weiderhi ganz eescht wär. Dass eppes, wat virdru verbuede war, elo nees erlaabt soll sinn, héiert sech vläicht verdächteg no, jo, enger Oplockerung un, mee, jo, dat ass awer net esou. D'Situatioun an eise Spideeler ass schliisslech ëmmer nach net gutt. Den Impakt vun de Feierdeeg an d'Ausbreedung vun der neier mutéierter oder vun den neie mutéierte Varianten ass net ofzegesinn an d'Solde sti jo och nach virun der Dier. Wie kéint do och schonn u Lockerungen denken? Wat och ëmmer dëst Gesetz also ass, eng Oplockerung sollt et der Ministesch no net sinn. Vläicht huet d'Regierung eng aner Definitioun vun enger Oplockerung wéi de Rescht vun eis, oder zumindest wéi 29 vun eis. Vläicht wëll se sech och einfach net blouss ginn zouzeginn, datt Lëtzebuerg grad entgéint all deem, wat an eisen Nopeschlänner entscheet gëtt, agéiert. Mee op allefalls ass dat heiten alles anescht. wéi eng kohärent Kommunikatioun. Mir kënnen dat hei nennen, wéi mer wëllen, sief et elo eng Oplockerung oder eng Adaptatioun. Dëst Gesetz wäert dozou féieren, datt d'Kontakter an der Populatioun nees an d'Luucht ginn an d'Mënschen nees eng Rei méi Fräiheeten an hirem Alldag genéisse wäerte kënnen. An do stellt sech dann awer d'Fro vun der Kohärenz. Wann een op der enger Säit seet, d'Zuele wäre schlecht an d'Situatioun nach net ënner Kontroll, an op der anerer Säit e Gesetz stëmme wëll, wat manner streng Mesurë virgesäit. De Message schéngt ze sinn, D'Situatioun ass eescht. Mir wëssen net genee, wou mer stinn, an net, wat de mutéierte Virus wäert fir en Afloss hunn. Mee mir maachen d'Schoulen an d'Geschäfter mol nees op, an Dir kënnt och all nees bis zu 10 Persoune Sport maachen an zu nach méi an de Kino goen. Gitt awer just net an de Restaurant, esou schaaft ee kee Vertrauen an d'Regierungsaarbecht. Datt de Gesondheetsministère en Dokument iwwer d'epidemiologesch Situatioun am Land publizéiert, an deem sech kloer géint Oplockerungen ausgeschwat gëtt, wärend gläichzäiteg dëse Gesetzesprojet hei deposéiert gëtt, vermëttelt d'Gefill, datt d'Regierung net weess, wat se mécht. Ganz ze schweigen dovun, datt hei schonn nees eng Kéier verpasst gouf, mat der Groussregioun zesummen en Usaz auszeschaffen, deen net mécht, wéi wa Lëtzebuerg eng Insel wier. Ech si frou, datt d'Lëtzebuerger Sprooch dat schéint Wuert Kuddelmuddel kennt, well ech wéisst éierlech gesot soss net, wéi ech déi aktuell Situatioun anescht sollt beschreiwen. Ech widderhuele mech hei säit Wochen a Méint an et kënnt och fir esou lues zu Nouren eraus, mee wa mer wëllen, datt d'Leit sech un d'Mesuren halen, da mussen d'Reegelen esou sinn, datt d'Grënn dofir novollzu kënne ginn. Ech kann hei awer scho säit laangem eng ganz Rei Entscheedunge net méi novollzéien. An ech sinn do, mengen ech, net eleng, wann ech meng Virriedner nolauschteren. Dëst Gesetz gesäit elo scho fënnef verschidde Sätz u Reegele vir. Déi eng gëllen am Privaten, déi aner an de Geschäfter, nach anerer beim Sport, rëm anerer an de Schoulen an zu gudder Lescht ginn et dann och nach eenzel Aschränkunge fir d'Horesca, déi et am häertste getraff huet. Stelle mer eis kuerz vir, mir géifen e Schüler aus dem Lycée, dee sech perfekt un all déi nei Reegelen hält, en Dag duerch säin Alldag begleeden. Moies doheem mat der Famill gëlle keng Aschränkungen. Um Busarrêt um Wee fir an d'Schoul trëfft e seng Frënn. Do muss een dann zwee Meter Ofstand halen a jee nodeem zu wéi vill Kolleegen se um Busarrêt stinn, och nach eng Mask undinn oder net. Am Bus selwer muss een dann eng Mask unhunn, mee keen Ofstand méi anhalen. A wann ee bis am Klassesall ukomm ass mat senge Frënn, da brauch ee weder Mask nach Ofstand, ausser et ass een an enger Schoul, an där vun der gesetzlecher Fräiheet Gebrauch gemaach gouf, fräiwëlleg eng Maskepflicht anzeféieren. Jo, nee, da bleift d'Mask op. Ok, éischt Stonn iwwerlieft. D'Schoul ass schliisslech eng kleng Welt à part, do gëllen extra Reegelen an déi ginn och léiwer mat Circulairen an Notten ouni déi lästeg Chamber getraff, obwuel et dréngend noutwenneg wär, méi konkret Dispositioune fir d'Schoulen och an dëse Covid-Gesetzer ze verankeren, an zwar ënnert dem demokratesche Contrôle vun der Chamber. Mee zeréck zu eise Schüler. No den éischte Schoulstonne kënnt dann d'Mëttespaus, wou se an d'Schoulkantin iesse ginn. Do kann een da mat gewëssenem Ofstand zu senge Frënn sécher seng Moolzecht genéissen, wärend dat selwecht an engem Restaurant ongeaante Risikoe kéint mat sech bréngen an dofir verbueden ass. No der Schoul geet et da mat de Frënn zum Sport. An do kann een dann och direkt beweisen, datt een an der Mathé gutt opgepasst huet. Do muss een nämlech permanent zwee Meter Distanz halen. Wann een zu méi wéi zwee ass, brauch een dofir awer keng Mask. An den Terrain muss fir eng Persoun mindestens 15 Quadratmeter grouss sinn, fir zwou Persoune 50 Quadratmeter an ab dräi Persounen eng Quadratmeterzuel pro Persoun vu mindestens 30 hunn. woubäi eng Gesamtzuel vun 10 Spiller net iwwerschratt dierf ginn. Nom Training geet et dann nach séier an de Supermarché. Wie vill trainéiert, gëtt schliisslech och hongreg. Am Supermarché ukomm, huet een dann nees seng Mask un, brauch dofir awer keng zwee Meter Ofstand anzehalen an et brauch ee just nach eng Surface vun 10 Quadratmeter pro Persoun. Ausser dat ganzt Geschäft huet erëm manner wéi 20 Quadratmeter, da fält déi Reegel ewech an da sinn et einfach nëmmen nach zwee Clienten am Geschäft erlaabt. An eisem Beispill si mer elo awer an e grousse Supermarché gaangen an dofir si mer elo och zu méi wéi 10 am Gang eis um Feierowend duerch de Geméisrayon ze schlängelen, wärend mer eis am Rayon mat de Bürosartikelen an aller Rou en Bic aussiche kéinten. D'Persounenunzuel ass nämlech limitéiert, mee d'Fluen an de Geschäfter ginn net geleet. E Problem, dee säit laangem bekannt ass, gemaach gouf awer näischt. Zum Schluss geet een dann nach eng leschte Kéier mam Bus heem, wou dann d'Quadratmeter an d'maximal Unzuel vu Persounen nees egal ass, mee de Mask awer natierlech ëmmer nach Pflicht. Éier mer nees doheem sinn. Do ass da lo grad d'Boma op Besuch, déi zwar bei eis däerf kommen, net soll bei eis kommen, mee däerf kommen. Mee mir däerfe si net besiche kommen, well dräi plus eent ass erlaabt an eent plus dräi ass net erlaabt. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass wichteg, datt een op verschidde Situatioune verschidde reagéiert. Et gëtt eben leider net einfach just déi eng Léisung, déi zu all Moment gülteg ka sinn. An ech denken och net, datt d'Leit hei am Land net fäeg wären, zu verschiddene Momenter ënnerschiddlech Mesuren anzehalen. Mee ech mengen, datt mer de Bou esou lues awer ufänken z'iwwerspanen. D'Lektür vum Gesetz gëtt ëmmer méi komplizéiert an d'Verschiddenheet vun de Mesuren an d'Geschwindegkeet, mat där se geännert ginn, steet a kengem Verhältnis méi zum Notzen. Dat féiert éischter zu Frustratioun wéi zu enger besserer Maîtrise vun der Situatioun. Wann een an engem Bësch steet, an deem een nach ni war, da kann ee sech streiden, wéi ee Wee een da lo huele soll. Wann ech dann awer mech fir eng Richtung entscheet hunn, da muss een déi Richtung bäibehalen a kann net no all 10 Schrëtt nees enzwousch anescht hilafen. Soss leeft ee just an der Mëtt vum Bësch hin an hier an et kënnt een ni eraus. Mir Piraten hunn déi aktuell Mesuren net matgestëmmt virun zwou Wochen, mee d'Majoritéit huet sech fir e Wee entscheet. Ech hunn hei nämlech d'Gefill, mir lafen hei am Zickzack a kee weess méi firwar a wisou. Dat kann et net sinn. Egal fir wéi eng Mesure mir eis entscheeden, musse mer eis dach mindestens d'Zäit ginn, den Impakt ze erkennen. Wa mer ze séier ze vill Entscheedungen treffen, kënne mer jo guer net méi erkennen, wéi eng Mesuren da lo eppes bruecht hunn a wéi eng net. A wat nach méi schlëmm ass, mir riskéieren dat, wat mer schonn erreecht hunn, nees ze verléieren. Et gëtt héich Zäit, datt mer nees méi Rou an dëse Prozess kréien. an eis engagéieren, grenziwwerschreitend Léisungen ze fannen. Lëtzebuerg huet an den leschte Méint gäre bemängelt, eis Noperen hätten eesäiteg Entscheedunge getraff an sech net mat eis ofgeschwat. Ma mir maachen et elo awer och net besser. Dat heite Gesetz ass fir eis. Keng Verbesserung, dat ass éischter eng Verschlimmbesserung. Dat eenzegt, wat mer kënne begréissen, ass, datt dee grondrechtswidderege Couvre-feu da elo erëm ëm zwou Stonne verkierzt gëtt. Mee dat geet net duer, fir dësem Gesetz eis Zoustëmmung ze ginn. Dofir wäerte mir dogéint stëmmen. Ech soen Iech Merci.